Tun tumah hian zirlai sawmpawrukna kei ka pianna Mizoram tih kha kan zir chhunzawm leh ang a. Kan pianna ram hi thlaler ram a ni lo va, tui hnuk nung leh variah lei, ramcheng hnawng, buh leh bal, mihringin leilung atanga a thar chhuah theihna tur khawpa ram tha a ni a. Hetah hian Mizoram hi thlaler ram a nih loh thu a rawn sawi a, tin tuihnuk nung a tih a, chu chu tui hna put reng, tui hna tha lai pawh a kang chat ve lo a sawina a ni a, chumina a chawm a ni a. Tin chu mai ni lovin variah lei a ti a, hei hi lei tha, hmun tha tihna sava te pawhin a riahna atana an hman ang chi laia kha a ni a, ramcheng hnawng chu chu. ram lei tha buh leh bal ina a ngeih em em ang chi a sawina a ni zel a. Tin, chu mai ni lovin sik leh sa kan dawn thin ten dimdawi leh duat takin hmangaihna kutin a mi cheng te a kuahlum thin a. Sik khaw thla sik vawt lutuk te nipui lum lutuk te zirlai hmasa te pawh kan zir tawh ang khan awm lovin he Mizoram hian a chhunga cheng te a tiang chuan a kuah lum a tawk chauhin boruak min pe a. Ruahtui tlama sa leh hnuhnung dawngin thlai chitin reng a to tir a. Buh leh bal te a chawm puitling a, thal nipui sensa in a nghaisak thing leh mau tan chakna thar a rawn pe leh thin a ni. Duhawm takin parfung an rawn chawi thin a, tiang chuan an rawn par chhuak leh thin a, hnah hring te chuan a hun taka ruah a ko thla a. Chumi awmzia chu heng hnah te hi ruah sur tirtu hnah thingkung te hian boruak a ti thain ruah kha a ko haw thin a ni tiin kan zirlai ziaktu hian a sawi a. Chu chu thing leh mau tan malsawmna a lo ni ve leh zel a ni a. Ruah sur dawna dawng thlek leh uchang hram thin te, va hlah nupa hram hlut thin te hei sava a ni a, va hlah hi. Hetah hian Dawngthlek tih te, Uchang tih te a rawn lang a. Ruahsûdâwna Dawngthlek leh Uchang hram ṭhin te a ti a. Dawngthlek chu chûng u ang tak tereuh te a ni a. Uchang te pawh hi chutiang tho chu a ni a, tuia chêng eeh sawt therh therh ṭhin ang chi te hi u ṭawk aia te si hetiang chi kha a ni a. Tin, Vahlah nupa Hei hi sava an ni a, nupa khawsa ve thin an ni a. Chungte ruahsur dan hlima khaw eng uau mai lawma phingphi hlip, arsi lak tum thlawk chhuak sep sep te King Philip chu kan hre vek awm e, lei hnuai atang hian a rawn thlawk chhuak sep sep thin a, tin lo sul thereng lo sul han tih chu lo haw eh lo a an feh an rawn haw hun ang kha lo sul haw hun te an tih a, chutiang ah chuan thereng ah hram rem tura fang hman thar ko reng reng fawk fawk lo hram thawm te. Fanghma thar hlim han tihah hian June thla velah hian fanghma a thar thin a, chutiangah chuan heng thereng te hi an lo hram thin a. Tin, chu mai ni lovin kawl ui leh tumbu ar inchhawn thawm te. Kawl ui hi kan zirlaiah pawh khan a hrilhfiahna a awm a, khau chi khat a ni a. Tin, tumbu ar chu chi hnih in an sawi thin a, chi khat chu rannung zing taka hram leuh leuh thin. A nih a chi dang leh chu sava te tak te harh zet mai. Hei heta a sawi hi chu sava te tak te sawina atan a rawn hmang a ni. Tichuan kawl hawk thlazap rih te, kang kang leh tuitu inchhawn thawm te. Sava hming bawk a rawn lang leh a, ka tah khan tuitu tih chu. Chimbuk chi khat lui a awm thin a ni a, a hram chuan a phun deuh nuah nuah ang hian a lang thin a. Tin kang kang tih hi a hram dan Mila pi pu tena hming an phuah a ni a, rannung chi khat leh sava chi sawi na tana hman a ni ve ve bawk a ni. Chutiang chuan rannung chi hrang hrang hram te a hun lai mil zela Mizoram chhunga cheng te He kan zirlai ziaktu hian a rawn lawr chho va, Mizote nun hi khang tel lo kha chuan a fam kim lo va. Chung thawm hriat tur awm lohna hmun ah chuan thla a ngam thei lo hial a ni tiin a rawn sawi a ni. Khang te kha Mizoram ah a hun te ah kan sawi tawh ang khan a rawn hram thin a ni a. Ka pianna ram hian pangpar mawi leh rimtui tak tak te, thing lian leh sang tak tak te chu a mi cheng te tan a hrin chhuah sak a. Heng thing te hi a hlutna leh teh chhuah sen rual a ni lo a ni. Thla ler laka min dai dang tu a nih avangin duat tur a ni, a rawn ti a. Chumi awmzia chu heng thing leh mau kan neih te hi kan ram thla ler a nih lohna tur atana min hum tu a ni tihna a ni a. Mithiam te nan sawi thinah phei chuan hei Sahara thlaler an tih te hi hmanlai chuan Rom sipai ho sapelna hmun an ram vahna hmun a ni an ti a, amaherawh chu thing leh mau te an kit a, an tih che reu avangin vawinia chuan thlaler zau tak a lo ni ta tih ten an sawi thin a ni. Chuvang chuan heng kan thing leh mau te hi. Kan duat a, kan hlut em em a pawimawh a, tul lova kutthlak mai mai loh tur a ni tih te pawh hi kan hriat a pawimawh a. Kan pianna ram hi ngawdur khup hmun a ni a, ram hla tak atangin savaten an rawn pan vang vang thin a, Thing leh mau rahte chu inhnang fak nan ei atan an hmang thin a. Sava rawl, sava awmawi tak tak te chuan kan ram hi a khat thin a, chhun reh lai leh zan khawtai rek pawh a dang chuang lo. Chu chu Mizoram awmdan thin a ni a. Vawinia hian eng angin nge Mizoram chu a nih tak zel tih lai te pawh kha kan rilru ingaihtuah chhunzawm ila, Zongadur khup Maya chhun reh laiin zotuk loh an inchhawn a, an inchhawn a, heng te pawh hi sava chi khat an ni a, Tawllawt nupa inhau thawm te in ram a khat thin a ni a, chhun ni an kham ngai lo va, ah chhun ni an kham ngai lo, eh chhun ah khan a hun te ah tiang khan an rawn hram thin a, ni in a tlak pui a, khatiang an hram thawm te kha zing ni chhuak lawm a ram ar khuang thawm te hriat tur a awm thin. Hauhuk hual reu ah thawm te hauhuk hra mai hual reu an ti a. Varihaw, Hawhawri leh Saki huk thawm te hi Mizo chuan a ngaithla kham lo a ni. Sawi sen rual loh thu tak tak a rawn thlen thin. Chutiang hriat tur leh hmuh tur awm lohna hmun chu Mizo te tan chuan thlaler ram ruak ang a ni a, nuam an ti ngai lo a ni. Chuvangin heng thingkung leh a rah tlantu nungchate hi kan hrian te, nun, Hlimna leh nawmna min thlentu an ni a, kan duatin kan hmangaih em em tur a ni tih lai te pawh hi kan hriat a pawimawh awm e. Amaherawh chu kan zirlai ziaktuina a sawi heng hrang hrang te hi vawiin hunah chuan hmuh tur te, hriat tur an thawm hriat tur te pawh vang ta hle mai. Mizo te kan in en let a pawimawh tak zet a ni. He kan ram, kan ram nuam tak ti che tu chu keimah ni kan ni a, kan ram nuam tak, nuam tak a siam leh thei tur pawh keimah ni tho kan ni. Chuvang chuan Vawinia-ah hian a tla bal lai eng chu nge kim ta lo tih lai te pawh hi zirlai te pawn kan ngaihtuah chhunzawm a pawimawh tak zet. Thlasik ni chhuak no tak mai chuan a han chhun raih mai a, tang tial leh maimawm ril inzam dah ina an tlak huh te chu ni zing ni chhuak in a han chhun ser ser a, ni a han tlang sang a, phai ruam a, la sai la sai sa dah khawm ang mai a, ṭiau chhum inchhung var hluk Maite a han kang sang a, zingkarah chuan thlasik lai chuan tiang khan luiah ṭrio chhum a var chuk zel a ni a, in hmu tawh mai thei. Amaherawh chu ni a rawn tlang sang a, science-ah te pawhin zir kha khua a lo lum chho zel a tiang khan chhum te a evaporate, a tham ral boruakah tiang khan a lo tham ral ta ṭhin a ni. Van dum pawl thiang takah te hian a zam ral ta a ni tiin a sawi a. Kan zirlaiah hian Mizo chu Mizo a ni a, a pawimawh khawp mai. Khawvel awm chhung zawng chuan Mizoram pawh hi a awm reng tur a ni. Mizo dik tak chuan hetlai hi chhinchhiah pawimawh hle in ka hria. Mizo dik tak chuan a thenawmpa a ti kawn kaw Tu tikawn kaw turin ruk a ru ngai lo. A thenawm pa retheihna belh chah turin ruk a ru ngai lo va, thutling lo leh kuttling lova sum lak luh lamah a kut a phar ngai lo, a corrupt ngai lo a nih chu. Kutkem nei leh hretuder atang thin te en hran an ni thin a. Tlangsel leh thinhrik niin khatiang mi thilruk ching kutkem nei te, dawt a mi puh ching te khatiang kha an en hrang a, mi sawisel, mi duh loh, mi kawm duh loh an ni a. Chung mite chu nupui pasal zawn thlengin an tluang thin lo a ni tih hi kan zirlaiin min zirtir a ni. Vawinia pawh hian in en let ila, chutiang mi chu Mizo te ah hian a awm tur a ni lo, Mizo dik tak chu Mizo a ni zel tur a ni tih lai te hi kan rilru in chhinchhih ila, dikna lam ah zawng tawrh a tul chang awm mah se a kut a kir ngai lo a ti a, dik nia hriat ah chuan tuar dawn mah se, a inlam let ngai lo tihna a ni a, Mizo chuan ama thawh chhuah lo chu a ei duh ngai lo a van pawimawh em, Mizo chuan ama thawh chhuah lo chu a ei duh ngai lo, ama kutkawih loh chu a silin a feng ngai hek lo. Mizo zawng zawng kha an into del a, an thuam naw hak tur kha an tah a, an phiar thin a ni tih lai te hi kan hriat a pawimawh khawp mai. A thenawm pa Rilṭam tan ei tur hlan a hreh ngai lo va, a ṭhenawmnu rawp chaw a tan nul an a hawnsak ṭhin. A ṭhenawmnu inah eng emaw a rawp rawp tih chu eng emaw ei chak a neih chuan chutianga tan chuan nul an an huan ami An an thlai te a thenawmnu tan a hawn sak thin, an in pe tawn liam liam thin, an selfish lo a ni a pawimawh hle mai, chu chu mizo a ni. Mahni thawh chhuah a ei bil ngai lo, mahni thawh chhuah amah chawfin ei ngai lo va, a sem a sem sem dam dam tiin a sem dan dan thin. Amah a inhmangaih angin a vengte pawh a hmangaih a, pachia leh rethei thawk thei lo leh chhuan chham chawchhum tur nei lo te tihna ni a, a en liam ve mai mai ngai lo. Ram hna ah khai chhuakin buh a hak thin a, ram hnathawk thei lo te pawh an hna a thawh pui a, chutiang chuan buh a tharsak thin a ni a, amah a inhmangaih angin a ram pawh a hmangaih a, lu chhum ban chhum huamin a hum hram hram thin. Tunlai khawvelah A ramri issue kan nei ta zeuh zeuh mai. Heng chungsanga te pawh hian Mizoram hi kan pi pu tena an lo kah zau sa, thih pawh huam a, thih pawh hlau lo va, chutianga an lo hum a ni a. Heng te hi thang thar te pawh hian kan hriat nawn, kan hriat thar fo a pawimawh hle a ni. Mizoram pawh hi Mizoram a ni reng tur a ni a, thlaler a ni ngai tur a ni lo. Tlangkar chiah te chuan lui tui vawt leh fim tak te chu a mi cheng te nun nan leh ram damna atan a luang reng tur a ni. A luan reng theihna tur chuan kan thing leh mau te hi kan ti che reu tur a ni lo tih lai te hi hria ilang. Chung lui tinah te chuan sangha mawi tak tak te, kaikuang leh chengkawl leh luia chawzawng thin tawh phawt te chu thlamuang takin an cheng tur a ni tih ang te hi pawimawh lutuk luia kan kal a, turin kan hrai a, kan bawm a. Chutiang chuan luia thil nung te tul lovah kan tihlum nasa em em thin a ni. Heng tei kan sim a hun ta hle mai. Ram te chu thing leh mau sang tak tak leh mawi tak tak te chuan khuh hring dup reng se la, chu ngaw dur khung mai ah te chuan ramsa chi tin reng te chu thlamuang takin tla za dial dial se la, sava rawl mawi tak tak te chuan chhun leh zan reh lai pawm lovin ram hi lo khat zel rawh se. Pangpar mawi tak tak. He ram chei mawitu te pawh hi Pathianin an tana hun a ruat sakah te mawi takin lo parvul zel sela, he ram rimawi ram a siam thintu ram awitu zawng zawng hi tuarte tuarpuina thawm leh nuite nuihpuina chuan lo khatin Hlim, nui ri leh lungawina thute chuan lo khat liam mawlh mawlh se tiin he thu ziaktu hian min chah a. A ram inngahna lungphum midangte tana inhlanna te chuan a vawr tawp thleng reng se la, Mizoram tana kan inhlanna hi kan theih tawp ni zel sela, a chhunga cheng zo hnahthlak tinreng te chu thinlung insuih finin lungawi takin cheng za dial dial sela, chhuan lo awm zel tur te, generation lo kal zel tur te hnenah He ram hi mawi leh duhawm zual zela hlan chhawn lo ni zel rawh se tiin kan zirlai ziaktu hian min chah mawlh mawlh a ni. A pawimawh hle mai. He kan zirlai kan zir atang hian kan examna atan mai ni lovin kan rilrua Mizo nihna rilru lo thar leh se la, Mizoram timawi turte, Mizoram tinuam turte, Chutiang tur chuan a chhunga cheng te kan pawh kan pawimawh em em a ni tih lai hi tun hunah hian zir chhuak leh ila. Chutiang tur chuan zirlai zawng zawng te pawh kan zirlai ziaktu in thahnem ngai taka min sawm ang hian keipawn kan sawm thar ve leh chu a ni. Tichuan, thuhar hrilhfiahna kha in zirlaiah kha chi hrang hrang kan zirlai ziaktu hian a rawn la chhuak a. Khami piah lamah khan thuhar hriat thiam lo in la nei a nih chuan in zirlai buah khan lo chhinchhiah ulang, remchangah kan la in zawt chho zel turah ngai ta ilang. Tih turte hi han en chhunzawm ta ila, pakhatnah chuan hengte hi in zirlai tlawhchhanin tawite teiin han ziak teh a ti a. Pakhatnaah chuan fur a hram thin the reng te a ti a, in zirlaiah khan a rawn ziak a, in chhang a, tin fa vanga par thin pangpar te, thlasika par thin pangpar te, ngaw dur khup kara hram thin sava te a rawn ti a, kha kha in zirlaiah khan a awm vek a, in zirlai atang khan eh. chhan lo tum ula. Tin, Jonah pahnihna chuan heng thla hmingte hi Sap thla hmingin dah rawh a ti a, ramtuk thla tih Detromir thla tih kha in zir lai mi kha a ni a. Mahse hei chu heti zawng hian han kuai her tai lang. January atanga December thleng hian Mizo thla hmingin January to December chu kan hre belh em em a ni. a sap thla hming chuan mahse Mizo thla hmingin kan dah vek thung ang, January tanga December hemi thla sawm pahnih, kumkhata thla sawm pahnih kan neih zawng zawng hi Mizo thla hmingin kan dah vek ang a, Kan dah mai piah lamah kan ziak chhuak vek anga kan en lova ziak chhuak thei turin kan thiam dawn, kan lo baihat dawn bawk a ni. Tin, pathumnaah chuan hengte hi a thuep han dah teh a ti a. A thuep, a opposite word, kha kha kan dah ang a. Umm, nangmahni in tih tum la hriat thiam loh in neih chuan remchang ah te pawh kan la in zawt, in zirtirtu in warden kal tlang te pawn kan la in zawt tur ah ngai ta i lang. Tin, palin ah chuan Mizo lal ten Mizoram an lo din dan in zir lai na sawi te kha tawi deuh in han sawi teh tih i ni a. Kha te pawh kha kan zir lai ah khan a ziak a, tawi fel tak in. Chu chu a zirlai bu chhung atang khan in lo chhang zui ang a. Tin, panganah pawh hian lui tui tura luan thintute kha eng ang mi nge nia in zirlaina sawi kha a ti a. Hei pawh hi tawi fel takin kan zirlai khan a ziak a, hengte pawh hi lo chhang ula. Tin, paruknaah chuan Mizoram thing leh mau leh nungcha te hi engti kawnga enkawl turin nge in zirlaina sawi Tih te pawh kha chhan har lo turah ka ngai. Pasarihna a awl dah khat rawh a tih a, hei pawh hi in lo dah khat ang a. Sava no neih hun tlang au puitu chu ka chhiar vek lo mai ang i kha kha in lo dah khat ang a. Tin, pariatna chuan heng thu hmang hian sentence siam rawh a ti a, Ngo dur khung tih chu Ngo chu kan hria a, dur khung tih chu thing a khat khup mai engaw chhah tak tihna a ni mai a. Tin, a dawt leh chuan hnawng a ti a, hnawng, hnawng chu kan hria, kan hria a, e, ro lo tihna kha a ni mai a, hnawng chu. Hemi hmang hian sentence siam tur a ni a. Tin, hring dup te pawh kan, e, a, kan hriain ka ring. Hring tihah hian a colour sawi mai piah lamah thing hring a sawina a ni a. Tin, a dawt leh chuan chawl hal a ti a hi a awmzia chu tui hal tihna a ni a. Tin, vul ching cheng a ti a, hei hi pangpar par dana sawina a ni a. Tin, ri seng seng han tih lai te pawh kha kan zir laiah khan kha di thli far fem e, thlin a chem ri seng seng a ti a, khatiang deuh khan e nangmahni i rawm chhuakin sentence khami hmang khan in lo siam bawk dawn a ni. Tin pakuanah chuan Mizoram pangpar a kung thing ni si, hming pasarih ziak rawh, a ti a. Number zawhna pakuana a chhanna chu hetiang hi a ni a, kan sawi anga pangpar a kung thing ni si te chu pakhatna herhse, pahnihna chawnpui, pathumna fartuah, Palina, pang, parukna, nihawi par, sorry, parukna, tlaizawng, pasarihna, chawkhlei, a dawt leh chuan vaube a ni. A number kha ka sawi sual mai thei. Pakhatnaah chuan herhse, pahnihnaah chawnpui, pathumnaah fartuah, palinaah pang, Pangana tlaizawng, parukna chhawk hle, pasarihna vau be a ni a. Tin, sawmnaah chuan Mizorama pangpar a chin a chin ni lo, ramhnuaia awm hming panga ziak rawh ti ni a. Hei pawh hi a zawhna kan hrilh nghal mai ang cheu. Nangmahni tan chuan a har deuh mai thei awm e. Ram hnuaia awm pangpar te chu pakhatnah chuan Nauban a ni a, pahnihna chuan Tlangsam, pathumna Japan Hlo, palina Nihoipar, pangana chuan Nipuipar kha mi bak pawh kha hriat kan neih chuan la ziah belh zel theih tho a ni. Tin, sawm pakhatnah hian Mizorama awm sava hming sawm ruk vel zinga inhriat apiang in zirtirtu hovin ziak chhuak rawh u a ti a. Mizoramah hian sava chi hrang hrang sawm ruk chuang a awm a, chu chu kan hriat apiang kan ziak dawn a ni a, hei hi chu nangmahnin lo sawi ho ula tiang khan in homework atan ni ta sela a thawm e. Tun tum atan chuan kha tichin kha ni leh phawt mai sela, in homework atana ka rawn sawi te kha uluk takin nangmahni thiam dan angin in lo ti chhun zawm anga, tin chu mi piah lamah chuan in zir lai atang hian zawhna chhuak thei chi hrang hrang a awm a ni tih hria in uluk takin A bula tangka tawk thlengin in lo chhiar nawn leh ang a, engemaw hriatthiam loh in neih chuan ka sawi tawh ang khan in warden in zirtirtute kal tlangin dik lai pawhin kan in zawt thei reng a ni tih kha kan sawi nawn leh a ni. Hun tha tak hmang zel turin duhsakna ka hlan a che u.